Ɛhɛɛ so koro maa mi korona saha maa bɔdɛsi pam daa be di daa close Ok. chɛndi daa tɔmi Eh, so ti daa na kpalim la Turkey maa n ti daa wɔ eh, 2020 zaaha ti bela Turkey up till eh, n ti 2020 November Ok.

Ti gba ku bɔri ni ti wum binshɛɣu kam din yɛn chɛ ka, ti bɔri ni ti wum binshɛɣu kam din yɛn chɛ ka so beni yaa o tɛhirim ni kadama gɔrim maa niŋli alaha bee yi pihi li alaha. Ka n kanna, n kanna, wait ma, wait ma, to in this case maa yaa, Yin daa be Iran to Iraq n da mali yin ti kpena sponsorship maa Ghana Commercial Bank n daa tiri ya laɣiri maa bee.

Oh my goodness. ka bɛ daa kuli dihi la din laɣiri ka deei ti foon. Di dila ka foon o, ma din ka n yɛri maa, daa nya chandi maa ni ku chibiri n zuɣu ni booni hours maa. Yeah. Ka di buɣisi shɛm maa. Uh-huh. Tinsi maa shɛli chandi maa, tin chandi chandi shɛli maa, ni ku yɛn yɛli ka ka di four hours yɛtɔɣa o. Hmm, because Wow.

Di niŋ ma lahaʒibu ku nyɛla ni ka dama laa chɛndi ŋɔ maa zaa ni laa wahala ni yuŋ maa ti dabba ŋɔ gba shɛba beni gba bi kari suhukpeeni ka paɣa ŋɔ maa ka o ku pahiri suɣulo. Di ŋɔha paɣa ŋɔ ŋun yaa doo injin n-lee ku ʒi o sɔɣu doo suhu n-lee ku be o ni. Yes, yes. Because laa by road maa gba because country nima la keep on crossing maa from Ghana to Iran to Iraq n-kana ti chana Turkey ka still ka o na mali di vim.

Ti pari Istanbul laa patikula dee maa ni ni Uganda nir so mini di kula ti yɛnim o ti ti mabihi ŋɔ maa bu puuni a alatanima maa mi ni yɛrila a mbaŋ. Yaa m baŋya m baŋya. Ɛhɛ ni bɛ daa zabila club ni laa patikula dee shɛli ti ni ni paɣi naa maa ŋɔ ni bɛ zabila patikula club ni ka yiŋga maa ŋma koliba

N. Dili mi so ti ku zami so ka nyɛ waan gbansabila nir ka o zaya so ti bɔhim ya o ya ti bɔrila o bi mi Ghana niriba shɛli ka bɛ be n ŋɔ na o ya ni nɔɔ ni o lee mila sista so ŋun ŋmala Ghannian n-nyɛ o ni amaa n ŋɔ ta saha ŋuna a mi o beni bee o kani so ka ti daa na mali li n bɔbila ka ŋun na ya ti na o ti na bɔri luɣ shɛli ti ni yɛn kpe ya ka biɛɣu ni ya ni o nya ni amaa ni o deei ti laɣiri n ŋɔ

Ŋun gol o fɔŋ ka kunna, ka ti za o dundoli noli, ka o bɔhi ti ni wula zuɣu ka ti ʒe sambani yili maa dundoli, ti bi mi ni ŋun chana? Bɛ niŋla kɔntuo ka ti zaya la, ka ti lee yɛr o kaman ti ni yi tiŋ yaha shɛli din pahi na shɛm, ka dee ti na bi mi ti ni kpɛri shɛli. Ka o yɛli, Ai! Ni ti kpɛm na. Ti saha maa mi n ni yɛra ŋɔ maa, shɛb pahila ti zuɣu, Ghana niriba gba shɛb pahila ti zuɣu, ti chirigi ba la soli ni bɛ niriba ayi n-nyɛ ba. Yiŋga yila a Kumasi ka yiŋga mi yi di Sefwi ka o pahi ti zuɣu so di saha ti nyɛla dabba ata ni m paɣa o ka ti nyɛ niriba anahi ka ti zaya ni lala gaai maa so lala di maa ni ku yɛn ni ti kpɛma ka o kari gaai maa ni gaai maa chɛma ka o deei ti niriba anahi ŋɔ zaa a wumda a o ni deei ti niriba anahi maa a mi dabisi shɛli ti ni niŋ o sani. Dabala kenan.

Wallahi, ti suhiri Naawuni ni ka dama a nyɛ ti Dagbaŋ, ti Five Northern Region ŋɔ maa tiŋ ka liɣiri ka n daa yɛli li luɣ'shɛli polo a yi kana ti lihi Pumpɔŋɔ by road, Nigeria nima bɛ mini bɛ paɣaba, Kenya nima balli kam bɛ mini bɛ paɣaba, ti Northern part ŋɔ maa wallahi ti kpalim ti nyaaŋa pam. Wallahi this is one of I will try my best wallahi ni kana Italy ka ti miiti eh wallahi ti suhiri Naawuni Naawuni chɛ ka Naawuni chɛ ka ti nya paɣa shɛba bin yɛn nyɛ suhucheeni ka ʒi doo nyaaŋa either di nyɛla nyaɣisim bee tom ka o ku ʒi doo maa nyaaŋa dinzuɣu Naawuni tim ya nyɛvili waɣila Wallahi a nyɛ kama yi na ku diri wahala shɛŋa to tuuni nyaɣisim n-ti yɛn nya li. M bɔri ni ti tuɣi luɣ shɛli polo pumpɔŋɔ Corona kana di gariya. Wula ka yi lan take yi steps? Ya polo ka yi moviri ni yi chaŋ? Wula n-yɛn nyɛ yi plans? Ti plan daa nyɛmiya ni ti ni kpɛna Europe ŋɔ maŋ maŋ ka ti daa bɔra. Din saha Turkey n-kanna, n-kanna. So Turkey, yi na be Turkey ka Europe n-na bala maa. Ka che ninvuɣ shɛb beni maa ni bɛ tiri ba la visa ni o kanna Turkey na ni Europe m-nya li. So ka Europe n-na bala. No, no, a nyɛya, maybe, eh, wula ka bɛ yɛl li maa, kaman takara zuɣu.

Ɛhee, takara zuɣu ŋuna a pa shɛli laa n-nyɛ li, di ŋuna laa n-kul nyɛ li, amaa ɛɛh, lifestyle ŋuna ka laa n-nyɛ li. Money is meant for business, not to hustle. A gba ni yɛli shɛŋa nimaani ŋuna, a bɔri mini bɛ bi daabilim ka kanna ti dari binyɛhiri ka mali kuna, di ŋuna di n-sɔŋ a.

Eh, ŋun daa na kani last saha maa. Okay. Ŋun daa na kani last saha maa. Okay. So ti ku deei ti kohɔsi mi n nya bela hali ka corona maa daa ti deei n chaŋ daa maa baadi saha ti pun malila laɣ bihi shɛli ti sani. Okay. Ka zaŋ bela shɛli ti ni nya maa niŋ wula. Nam m pahi taba. pahi. O dini lahi pahi hali ti tuma maa ni gba Ghana niŋ niriba ayi gba shɛba daa be ti tuma maa ni. A gba lahi be o so ka man daa yɛli ba ni bɔri ni dee n tuɣi shɛm ka be yaai ni chandi ŋɔ ŋuna a ku chandi ni be ku yɛn niŋla wula be ku yɛn gbaagi a mi lala be daa gbaari ŋɔ lala saha maa ŋuna a yɛma be daa ku gbaari la niriba niŋdi prison a ku chaŋ ka be gbaagi a prison ka a yɛn kpe so ka man daa yɛli ba la yaa yɛma n dictionary puuni.

Christian a kyo nira kan saha shɛli la. Ok. Ok, kama Iceland ŋɔ ni bɛ shɛŋa laa n ku yɛri gba zaa. Ok. Ok. An tooi boli. An tooi boli. Ok.

Bɔbɔ bɛn kpira kpɛ ŋariŋ bee loori? Ok. Bɛn bɔni shɛli lampa lampa maa bee? So n kanna nimaani n bina ni ku diri fiili ŋɔ paɣa ŋɔ zuɣu kaman tɛhira so yuŋ ka bɛ zaŋ zaŋ chaŋ kom maa noli ni bɛ ti zaŋ lahi jɛkɛtinim tin ya ka zaŋ zaŋ niŋ ka yɛn ni kariba yi ni ku chani ŋɔ maa imaa ka yi chaŋ ti gari bɛ ka yi kpi ka lahi vim ŋɔ maa ka paɣa ŋɔ a ku zaŋ o daadua pa ya zuɣu ni yi chɛma.